loko mavo hi huma 12 navusiku mm. khombeni mm. baleta to taniya so hi yala na jazz manjhe loko a na ha tleli sweswi ku la ku ciniwa ah, hina hina hi va kha hi languta ku ni famba na mani eh. ni a robasesiwa ka mani eh, it's fine ya se ni yi khomini ku right mara sesi loko na n'wina mi ta endla michongolo na mi se ni lahlekile mo vula vito ni ta ku pfula
okay mara leyi mina munhu na a ah, sesi u swi vonile kanetini
eh vo sesi vito yin'wana na yin'wana leyi mi ta mi twa ku hala ka j john hi loyi
your portal to the vibrant world of the Xitsonga culture, language, and heritage. Join us on a journey to preserve the essence of Xitsonga, one story at a time. From the rhythms of our traditional music to the wisdom of those who came before us, we dwell into the heart of what makes us proudly Xitsonga. This is Shangani Gang. Hi sweswo.
eh loko se hi sungurile a hi kona ka timenemene ta ka gaza mi nga chuhi ne eh laniwani mhisa luya o khomela ku na mhisa ku nga le zimbabwe a nge se za vuya se i xikhomelo loko mi n'wi voni laha swi nga ndza a nga mi vutisi leti a tele ka timenmene ta ka gasa um eh, mara loko o tshika a mi vutisini mo n'wi hlamula nga n'wi chavi hikuva vanhu vo tala ve ri yeyi na tifayini kumbe na n'wi mi na yona hi twi ku ve mingwatla hi swona
Aranda vakatimba. Aranda vakatimba. Oh, okay. All right, eh mongazi tsuma ya kule. Vatwa ku Vicat. Ena ngamtwela kusuhana vukheta. Mm. Vukheta i vito ra n'wina kumbe ku na vo eh, Thomas Chauke. N'we mani vito ra n'wina. Uh, Buketa i vito ra mina ra straight okay. leri nge le ka ID. Okay, xivongo.
Manganye.
Manganye. Magoda.
Magoda. Oh, risimu leri ra Magoda kahle kahle. A ku timhaka mm. ta siku la ku vula xivongo. Mm, se a no introduciwa da. Oh, a mo introduciwa.
Mara khale mi ri ka game mos. Ni vula ku ni release mina as an artist. Oh, leswi ni nga swi nga vutisa gwinya ni ku a ku ri ku i xitokofela tlangela mina tlangela wena tlangela mina tlangela wena Yeah.
okay se i tlangela n'wina sweswi Eh, a- Oh, okay, hi ta tlangela fika ka sweswo I- i- i- mi huma kwi kae a gandlanana ka kha a giya u gandlana leyi halawani kun'wana Mm, yele. Eh a ni gwinya last last week yi te hayi k- u huma gandlanani se ni ku gandlanani gandlanani ya ka malamulele Ah, yi le hlanganana njhani na vanhu va ka malamulele se yi ku ha i gandlanani le hala giyana ni nga swi tiku na gandlanani hala giyana okay se mi huma gandlanani a mi hume hala xikhokho ku fana na van'wana ku nga ri se ku na vanhu va le xikhokho ku fika la ka podcast le ka se sponsor wa vanhu va le xikhokho va le xikhokho va kona mara va ni humi kona mi humi kona gandlanani ka okay all right se hi sungula masunguleni swa music swi sungule kwihi hmm. um la swi nga sungula kona straight straight straight straight yeah
um
i khale munhu a ri busy ma- mara a ni nga koti ku chaya a no tsakela music ku sukela a primary i think vo grade four a ni ri na P_C grade four five ya so a ni endla swi swo tala hi nkarhi wun'we like Ne. a ni- a ni a yi ni tsakisa blind P_C e kahle kahle ni sungule ku yi tirhisa ni ri ka R
R

va ka mhani a yi senda mina laha a na ni ri xin'wanani ku ya mm. famba ndla yini yini yini na eh.
a xi yi tiva xona eh, a xi yi tiva oh. se loko ni fika laha ni endla vanhu lava a va va impressed eh xitlanga xitsongo so xi kota swa so so so mm. ya se ya grade four five se a ni tiva ku ku na f l mara a ni nga koti ku yi tirhisa ku na va yisa lava va nga tshama va ba mm, track lexi a va ri Limpopo, Limpopo. Limpopo.
Yeah, ta, so, ta, yeah. Oh, okay.
Xin'wana xi clap ntsena.
Yeah. yeah.
Um, nkarhi liya a ni tshama babawu. So a ku ri na mhisa n'wana a va ri connected na ye a tlanga. Mm. Se ni swi vona ni swi tsakela dayidini mara ni ni ya kota ku tlanga straight hi hi lockdown ya 2020 laha ni nga dyondza ku chaya kona okay all right no swa lo swi kombisa blinds so sweswo ni swi lava ku loko no mi nyiketa fl mi mi dila ngopfu hi fl or cubase hi fl ntsena cubase a mi dili hi yona or loko no mi nyiketa eh, fl mi nga sungula risimu from scratch mi heta mi dila ti-vocals mixing and mastering yeah eyi a mi a mi fana vo lavo teka tinghoma ta van'wanyana hayi mina ngoma 10 minutes i'm done amavutisi na fl kun'wana laniwani hayi 10 minutes yi tele serious
ey a ni fanele ni connectile a ni la ta kumbe a ni ta humesa single na mina kumbe a ku ta xana body yini ne Ku mavele a ni ta tla mavele sweswi
Eh, okay a hi ri na gwinya last ne ni vutisi question yo mi hlangani njhani na vicat ivi ni hlamusa xitori xa ku mi hlangane njhani na vicat through mani swi nge te yini yini yini mm. a mi mi producer yin'wana ya matimba blind ya ndlati um mi producer from 2020 first single ya n'wi eh, single or album ya n'wi yi humile uh, uh, swa mina mm. swa mina swi hume this year ni sungule ku release this year okay this year hi hi lexa xa xa ti AK47 hi magoda magoda ne magoda ku ri yo sungula se ku ta AK47 oh okay no swa twala mara khale mi kha mi ba tsimu i i i m- ni nga ku cause lexi ni xi tivaka ne vanhu lava endlaka ti-beat or vanhu lava producer-ku music a va humeli erivaleni ene va swi tsakela ku tshama ku exinyamini eh, n'wi yini xi nga endla ku mi za mi mi ku mi lava ku humesa album or single or
a na mhani ri type yaliya kumbe na sweswi na ri type yaliya yo lava ku tumbela ma vona mm. mara um, hi label leyi ni nga ka yona va vone swi fanerile ku okay se mi nga humela handle eh. se mi nga xi nghena n'wi stage mukamunyumiza
ya ni nga swi wamnyuma so ya ni tivi na mina ne swi vula xiteji mi nge xi koti musin'we a ni nga ringeta siku nga rin'wana ringeta. yi ni koki ni siva ra palms ndzi ya ni nghena ni chongola sterek ne ya ni nga nghena ne alright no so mara swi nga tika so mi tirhe na ti-artist to hlayanyana ne Mm. eh

Mehe ni loko ni hlangana na na Jay John a na ha ku sungula no chaya a ni twa i nga ri a swi tiyangi hi ndlela liya leswi ti-track tin'wana ni ti twisa xiswona like leti a ti ri ku trend-eni out there so mara Jay John a twa ku ri swi swin'wana swa Siphoki swa straight ne ya like sound ya mina yi mature-rile ehenhla ka yena. A ku nga ri na swin'wana maybe Jay John a dlaya swona. phekuna leswo mi va ku munhu a nga dlayi mara hi mhaka ya vudyela ni Eh. Yeah. mu- eh, hinkwanya a wa dlaya na nde Yeah. kasi dyiwe kumbe byi kume mali ya pato a nga humangi mali ya patu hayi a ku nga ri na mali a ku nga ri na nchumu broke broke a ku nga ri na nchumu a ku nga ri na mavito a ku nga ri na nchumu was nobody so mara ya twa sweswi a swi spoke e dayideng yi blind so mi nga vula ku mi discovery j john yeah okay okay so kahle kahle j john i discoverist last week ite gwenya ite i discovery j john na yona mm-hmm. eh gwenya mm. eh and then se ku ta n'wina futhi na n'wi mi ri discovery j john mm. so hi nga vula ku j john is a discoverist mm.
swa ni motivata loko ni
vdj gwinya phela ni twa nga ri yikulu ka j john mm. ivi xitlangi xi discovera tswatsi mina ku swi na mina swi endlaka na mina swi la ku loyi lava ku ni discovera nge se bebuliwe tla ta hlupheka muzi na ha ri ku tla ta hlupheka all right swa twala he botukheta muhumesi two songs recently mm. eh Xigaza Friday 1.0 1.0 na 2.0 na 2.0 yeah tinsimu letiya ti na vu ti na vu remix ngopfu a timhaka to mi la ku tsutsuma xiteji mi nga la ku gonya xiteji a hi timhaka ta swona

hi liya yo loko ma vo huma 12 navusiku tikhombeni baleta to taniya se u yala na jazz manjeno ka na ha tleli sweswi ku la ku ciniwa Ah, hina hina hi va kha hi languta ku ni ni famba na mani ni ya robasesiwa ka mani so i xi- Nkarhi lowu. i xini lexi nga endla ku muzama ku um moni ya tlanga um ti-remix Oh, ku na album leyi nge le ku teni leyi nga ta accompaniwa hi ti-remix letiya timbirhi leti nga huma or what's the story behind those two remixes? Um, the story behind that i ku ntambha ni humesa hi ndlela liya like uh, every Friday ta namba ni dropa dropa ti remix oh, uh, oh okay okay yeah, so ku ta hamba ku va busy hi ndlela yaleyo mari ndamba humesa every Friday every Friday mm. ku ta huma ngoma ya one mm. ya, ya remix yeah eh. ni ku friday leyi litaka mi ku mavele ta eh. trenda ende nga vuleka swona swilo leswiwani ah, kasi mavele mavele lama huma kwini ni twa nga ri a vuleka swona loko ni tekela nhlokweni kumba lawa ngo mo fika loko ku na lexi trendaku ne mo fika mi ba hi xona ya i feel like it's time none oh. ni ku mavele mara ya mavele a yi basi why
why ri ya tlangiwa kwini Oh, eh.
ka gaza ne ka gaza mara swin'wana swi nga endlangi u ta yi seveseveni Ma- se ma nga ta yimbelela mi tata mi ta mata yimbelela. mata Eh, tona ta- ah, ni ni nga faka ve- ve- verse la ni ku mavele Ah. ma leswi n'wi vavaka hi yena mavele yalo nga ta vaviwa eh mara ni an- an- mina a ni- a ni tala ku vula leswo artist a fa yi nga tshami kha yi humesa manjusisi mara ka ka n'wina swa hambana because ka n'wina ti-instruments mm. i music so matani la ku clarify so na hi kule kha ku ve ti remix swa eh, eh, instruments eh. instrumental yeah mm. nkarhi lowa ku na jojo mali a ni twe ni nga sungula na ti instrumental a swi vitana ti remix a ku ri mistake ende beka jojo mali a swi ngo planiwa a ku ri mistake yo n'wenya nga sungula na na didang swa ti instrumental yeah na stage a ku ri mistake Ivi yi vheta yi trendisa sweswo. Ivi yi huma, ivi then Sam Zikiza xi va henhla ka tona. Ne? E.
Okay. Loyi a nga endla ku ti-remix ti va famous i Sam Zikiza but mistake yi rhange eka Jejo Maleke. Mm, swa twala. Okay. a hi na ho endla
hi nga swi tivi no swi suka kwini Ne? se swi ndlile So mi bohe xikungu n'we ku hi Friday yin'wana na yin'wana madoroba. Se swi ta vitaniwa Xigaza Friday. mm, ivi va na vito ra va na tipoint na ti oh swi na tipoint mm. mi ta swi kota mara mi ta swi kota a swi tele swilo leswi ni nga na swona se ma ma ma ma ma expecta ku bukiwa hmm.
la ni nga vutisa ku ku remix leti a ku nga tsutsumuwi stage na hayi ku nga tsutsumuwi stage mm. Mm, va nga ni buka loko va lava ku ni buka va nga ni buka se loko ku ri hi ti-remix se ni ta fika mucini a swi ri se ni famba endla bende ya makhwaya ke ha mara hikuva a ni mi nge gonyi stage mi fika mi
a ni nge vuli mavito ya vanhu mara va koho vanhu lava va nge le ku bukwini mi nga tiviki na ti-vocal ta vona va soundisa ku yini I did Va koho. DJ. hambi la Ah, a- ka fika ba muchongolo straight Eh, the- ah, A ni nge vuli vito it's ra fine vona. ya se ni yi khomini ku right mara se swi vula ku na n'wina mi ta endla muchongolo na mi se ni lahlekile mo vula vito ni ta ku tlula ya
se twanani se swi ri n'wina mi ta ba muchongolo wa mbuku eyo hamuchongolo ni ta yi ba okay since mi nghena igazini mi tshama mi bukiwa e-e a ni tshama ni bukiwa why
a ni nga hemba swa ka gaza i swa ka gaza a ni fanele ni vutisa n'we kahle kahle
hi mhaka ku vito gaza boxe a ye swo yina M- ni tiva mi tiva swilo swo tala ah a no tiva no va na mavonelo mara la mi nga vileli hi ta bula kumbe hi nga mu- hi nga mu buka kwala na yena. tata chongola Eh, mi ta mi ta chongola kwala ah, sika cube ya le a ku na problem ni nga ta plus laha ku na munhu ni chongola ni va free ne so if mi comfortable ka swa xikolo mi fike kwihi Ah, ka swa xikolo ni te matric ivi ni endla first year ni tihansi a kwihi
Ah, mi nge yo kule ha mi ku ri boston college ya nanda mi ku ri makwarela i right okay mina sati Ah, ene hawa ho eh kambe yi khamera mi a yi kona hi loyi munhu wansati eh loko mu n'wi lava vk what if dindla nuna a dila sati
okay vavanuna na vavasati hi loyi munhu a nga se vula ku u lava na yini okay mara leyi mina munhu na a sesi u swi vonile u kanetile
va ku holovehi wa hayi njhani ebruru phela mi le ku beni ka tinghoma ta tinghoma ta n'wi ni tingiselini ne um hi tshitwana ni tingiselini a ni pfula sweswi na loko mo cheka ni ta kuma ku na ti-red line yo ni nghena la ndzeni um A mi famba mi kha mi ku ri na lowo hi bote lava hi famba na vona lava yi ri no va kuma mm. kumbe ku ni tumbele ngopfu a ni le vanhwini a ni mm. kumbe va ko mara mhani hi swi tivi okay mo hi mi maketa ke eh vosesi biti yin'wana na yin'wana leyi mi yi ta mi yi twaku hala ka J John hi loyi se loko mi vona nga ri mangu lava nambara ya yena leyi 076 6666 tiva ta wena okay a hi humeni ka sweswo a hi humeni ka sweswo so future yi ri yini kahle kahle loko ni vulavula hi future ni vula ku mi vulavule hi timhaka to humesa eh, tinghoma every friday besides that i xini lexi nga le xi nga le tafuleni sweswi
lexi nge le tafuleni a yi xa mina must tiva obvious mm. ya ku na album leyi nge le ku boyileriweni ya december ya ya jjo okay ya mara n'wina your plans a mina ta mina ni ta dropa two more like ti-friday leti landzelaka then swi khatiwa ni ta swi vo kahle lembe swi possible ku swi ri n'wa maybe mi nga humesa album ya next year next day okay hi vulavula hi album ya n'wina loko ha ri ka timhaka ta ti-album mm. album liya eh ni ta yi vula hi xichangana ku ve na swicele laha henhla ka yona mm. yi ve na swicele swo talo hi xichangana ni hi swona mm. xicele hi xichangana xicele eh leyi nga kombisa ku na timhaka leti nga tumbela ti nga le ku qondhiweni ku kahle. One a ku ri timhaka ta mabukwelo ku na nghoma leyi vulavulaka hi timhaka ta mabukwelo laha ka album liya mi nga ni hlohlotela ku hletela mi nga hletela kahle ku. Album leyi a yi makeliwini cause na na i timhaka ta swibumper leti nga laha AK 47 na ku le ku nyimpi. i nyimpi mm. yeah a a ni ma swi tiva ku minkarhi yo tala ntiyiso wu sounda as if munhu wa wa delela mm. kumbe u ti endla yena yena yeah mm.
ntiyiso i swilo leswi vanhu va nga laveki ku swi twa kahle kahle mm,

hayi so mi twa nga ri ku va mi pfalela ya
ne kumbe ku na vanhu lava nge le ku pfaleriweni mo ni swi veka ma va tiva mavito ma vona a ni va tivi a ni nge mention vito ra munhu mara va kona na n'wini swa ku ma swi tiva hayi mina ni le ka music industry but ni le ka podcast industry ta vutisa gaza boy
mi ni le ka podcast Okay. industry okay hi ku since mi swi vona ku na swo karhi if ko va n'wina given a chance ni a mi ta endla yini ku pfuna ti-artist letitsongo leti ta ha taka or maybe ku pfuna ka industry yaleyo ya music wa ka gaza ke a mi ta endla yini n'wina um
mhakankulu kahle kahle i ku va ku dyiwa na industry yikulu va yi sala va ndlaku ti-event ku ndliwa mali too much mm. e se ni nga tshama na van'wani va vona se na swi tiva ku ku endleka yini so swi leswi or or a hi concentrate-eni ka mali mm. mali leyi nge le ku nyikiweni ka ti-artist na ka guys a a hi yona mm. leyi a va deservaku yona ya a hi leyi va deservaku yona okay loko mi ku a hi yo leyi va deservaku yona a hi a hi vekeni eh, ntsengo sweswi ya mina hi mina jafta ne na xigigani xa mina nga na xona mi fika ni ku heavy cat and na gig eh red cat a n'wi ri yini
Eh, mo mo ni vutisa Eh, ku mi nga lava mali muni ke Nga lava mi twa ku mali you know what lava ni hakelini la hi leyi ni lavaka yona Ah, as for me hiko na ku sungula a- a- a yi sunguli ka vo ma six 6000 okay so problem a ta ku yini xin'wana ni ka gaza un'wana n'wana wo za kuma PC u va ntlambi phela se titlambi ti- ti- ti tile ku taleni ku tlula ti-fans ma vo Yana, swi- se se mi vula ku phela ni vuya ka mhaka leya ku n'wina sweswiwani loko mi khamenda ti-events Eh. mi selectisa ku yini phela I, i think maybe vanhu vo ta va boha hi selection ya ku selekta ku ri okay ka la ni ta ni ta invite mani la ni ta invite mani se mi seketisa ku yini mo fika mi yingise mi ku, hambi leswi a ni nghoma ya kona yi twaka nga ri yi na musinyana nga ri yi buxitangeni a mo ni n'wi rhamba ha vukikela yeah Because on a serious note, na n'wina ma swi tiva ku data ti tele ende va koma ma mi kuma ku um, A swi ta vona a ti clean, Eh, a swi yi a ti sweswo. clean Mm. Eh, a ti yi- a swi yi sweswo munhu a vulavuli mali leyi fambelanaka na mintirho ya yena na mintirho ya yena. Yeah.
Because ku na Ku byin'wana munhu leti a ti a fita try 200. na mina n'wi vomisa lomu malala 200.
ngoma ta ti namusi mm. tindluki xitangeni mi twa na loko ngoma yi sungula ni loko tindluki kha ti nghena ni mi twa mike yi ku e ha ma swi twa ku makise ya nghena o ndanga rekhodi 1976 loko ka ha rhekhoda vo thomas chauke ka ha na hi xixo puluvuru yi tsundzuka so he vicat ha ha ri kwalaha ka timhaka ta 6000 mm. se let's take ni la ku mi nyika scenario sweswi Ni ku okay i 6000. Eish mina ni khome 4. Mm. Mi ri yini n'wina? Swi ya na hi ndhawu ku hi le kwini ku endleka yini. Cause ma kuma ku mi bukiwe a Limpopo mi le kumbe mi kwala Joni mi tirhisa movha. Ne.

eh, vanhu va endla swilo ku hambana ku na din'wana dya munghana wa mi ve theo malungana hi tshama hala ka mm, ka yena dized a i dj di blind ni mm. mara divile mi kuma ka dya mohori di mi tlhela xipikara di nga hakeliwa i chadigi va tlhela va nga di teke enhlokweni a mfa lowa hlupheka di good ngopfu se ni vula ku um, hi ku ya hi mhaka ni twa nga ri ne i think ku na nkarhi lowu munhu ne a fanele ku tiva ku hi ye mani a nga teki nonsense bcause ka gaza ne ku na system yin'wanyana ya ku ri every one u fa a khisa switshamo swa swimanimani ku ri a ta kota ku kuma gigi mavona hi swo so that's why mi kuma ku all the time i ntsakani yona ku a ni xaveleli munhu because a ni nge bukiwi ha ntlambi so that's why eh, mi la ni lava ku mi byela ku if eka evha ko va n'wina a mi ta create system ya njhani leyi nga ta va fair i feel like mi se ni hlamula leyi nga ta va fair for everyone ku ri na loko because mina ku ya mina ni hi nge complain hi tele ku no man ti-bookings leti a ti tshamisekanga kahle hi tele mm. but a na mali mi yo endla gig ni nge mi rhambi mavo so i feel like now ka gaza mm. wo fanekele ku khidza ma u khisa swi tshamisa swimali then ti ta ti kuma gig ta ti kuma bookings and leswi vanhu va nga ri ku ready for swona and hi leswi ti-artist to tala ne mm. ti nga ri ku ready for swona you're not yeah, ready so. kuyima you know what this is nonsense mm. uh, i cannot take this mandizis yeah. so that's why nikuri n'wina ti-artist zo fana n'wina mina tala the both you are talented but you can come up with something sit down tshama you know what a hi hleketa ku endla swesweswo so se n'wina loko a ho mi tshama so you know what se ni la ku hleketa ku create system ya mina a ku ri vo manditlambi leti mi twaka ku nga ri a ti khomiwangi kahle leti mi twaka ku nga ri ti treat-wa ku fana na n'wina mi nga ti mixinaku a ku ri vo mani ku va yisa lava hi nga hlangana hi tirha hi create our own system gaza yi va right but it's possible be ma swi tiva ya so hi swona ko va hi ku a ni a ni artist mara ni tshama na artist and hi okay okay mo ni nga vulavuli swo tala ke um minkarhi yin'wani ka vulavuriwa ma vo A a hi swi tekeni hi vulavula sweswiwa hi ku okay ku hi kota ku wina swilo leswiwa hinkwenu hi nga ha teki mali leyi yi nga less than two rand ivi n'wina a ni swi tivi ku mi lava ku voniwa kumbe njhani kumbe swi ku yini a ta un'wana a ku a mi ni na ntlhanu a ku na flop e maxava u vuyi zimbabwe maxava he maxava u pfukini ni kona ka mina mina e ha wena nga ri u famba u ya boha hina we ala u yi kona u ngo u ya u karhele i ka ri nga lora madinyoka hi nga ri ha munhu luya boha mina la ne no it's fine. Alright.
so yeah Eh, na mithu e se loko hi twanana ku hi nga teki less than two rand n'wina mi ya mi ya teka kumbe one fifty mi ya mi ya teka ntlhanu swa onha loko va ta ka mina mi ni ku hambi a ni yi lavi two rand okay ah, gaza boy se ta pfumela 150 a yi tekeni ne mi ni nghozi mi rheta vula ku problem ku na ndlala ka titlangu ndlala Veka hi kahle ndlela kahle yaleyo. yi veke nso Na muku leswi i mi ndlala vulavula swona muku ku ka munhu a nga ti tivi kahle kahle
eish ta ta tika ni tshame ni xerha eh vision yin'wana J John no ka ni nga tivi loko ku ri ku yi ni tekele enhlokweni loko hi ta hi timhaka to create system ku system swi easy ku create yo lava mali mm. why ni vula leswi ku system yi easy ene yo lava mali n'wina ma swi ta ku vo mani va nga khirhiwa xigazini ma tivana hinkwenu xigazini mm. eh ni ta mi nyika example hi ti-comedian leti mi ti tivaka ka gazamani ku na ti-comedian a ku hava okay
ku hava ku hava tikhomedi oh i promed i promed promed yenu ngitola a ni a ni nge comment ka ngopfu ka yena a ni se tshama ni byi cheka cheka ngopfu no i promed Yeah.
promed yenu loko a ni huma bush ne Eh. se a ni vulaka ni concentrate hala ka Ah, la, ka kwa- gaza la. Ah, an- a ku ri nga ri na leswi a va ri yini ah ku hava bot mi nga oh ni nga mention kuna hey boy Okay. hi ri comedian comedian hayi n'wa mafenya hayi ngoma Eh, no it's fine yeah so hi leswi ne loko mo cheka ku na mayito ya group ya vo sikhumba vo david kawu group leya hinkwayo liya ma swi ta ku vandlisa ku yi va hisa lava ene va swilo leswi swi vulavula lomu pop-ups va ndla show ne yi va ya david kawu va performa hinkwawo va nga hakeriwi oh.
mali leya hinkwayo ya ka david kawu ka david kawu
game two yi ya ka sikhumba oh. hinkwawo va fika va ku ri i xitokofela u na swi vekisa leswo va tlanga xitokofela yeah mani kumanyana so mandlini a ku ri he maxava u nga ni pfuna loko ku ri ku wa yi tiva ku i all blacks or yini blacks only mandlini va ku i blacks only platform ya mona vo david kawu vo ku ze ku tana vo david kibuka international guys mandla sweswo swo xi tlangela wehe xi tlangela wehe xi tlangela wehe mara a ma hakelani oh ya na na ma yi twisisa system yaleyo na yi twisisa ni ku loko wo za u kota ku khoma system leyi u swi tivaka ku ti-fan ta wena swo boha va ta ti-fan ta vicat swo boha ti ta ti-fan ta mugaza bocha swo boha ti ta there's no way you will lose on that system Yeah, so very. problem leyi nga kona and ta tshama kha ni vula hi masiku hinkwawo ku problem leyi nga kona ni kombela ni cheke camera leyi maxaha before huma leyi nga laha mbo yi stata stop problem leyi nga kona ne ka gaza i timhaka to a hi la ku khomana eh, hi swona un'wana na un'wana la ku ndla swa yena hi swona sweswo n'wana na un'wana la ku ndla swa yena ku hayi guys mina ni nge swi koti ku ndla swa swa- ene yin'wana problem leyi nga kona i timhaka to hi langusele ngopfu mali something u fane u xi sungula u nga ri na mali u kha u swi tiva ku in the next three four years it's a build up ya ku ni fane ni create platform yo every year magaza ma swi tiva ku hi hlangana a xikhokho yeah hi December hi ti twenty five hi hlangana a xikhokho hi mhaka ku ta ku na J John ku na Vicat ku na Gwinya ku na mani mani and a ku tsakisa ngopfu ya la khoma ma yi khoma nyana ivi next year mi ku okay ya hlangana um kambe mi huma kwihi gandlanana va swi tiva ku mi tlhe mi yi announce kwalaya ku next year ya hlangana gandlanana n'wana na un'wana hi december wa swi ta ku hi ya gandlanana ene mi kha mi swi ta ku ti-artist leti nga laya sudwele n'wina musi un'wana na un'wana ku hala nga ta hakeriwa mali leyi endliwaka sweswi ya ka laha nge le gandlanani mali leyi ndliwaka sweswi ya hala xikhokho mali leyi ndliwaka sweswi ya kwihi kwihi system ya le ku hana munhu la nga ta yi lwisa ma ntwisa nyanene ku hana munhu la nga ta kasi ka nghena hikosi mm.
mandzaka leyi yona yi njhani mm. a yi problem na yi tole mi yi vekaka mm. mara all the time loko mi lava ku sungula xilo ne mi kha mi tirhisa ti-emotions mm. ma yi vo leyi mirini mi fika va lava hinkwavo lava nga vaviseka va nga khirhiwa yeah. hinkwavo va tirhisa ti-emotions mm. se ma ta ku ma fika ma endla yini ma dyisa lamawani mm. ma landza loyi a nga na a vulavulaka ngopfu mm. vulavulaka ngopfu hi loyi a nga vaviseka ngopfu mm. munhu discovera hi ndlela yaleyo di fika duku he boy ni ta ku ga ten thousand ne yena a ri one loko a za huma nghuma a ta vulavula ah, yi chayini so se yena u ta dyela zeni kwalaya Hi swona swa yena. Hi va you know mutshikisa one sweswi. you are gone so the problem ni vanhu va yisa lava ti-artist va fa va rhanga hlula ndlala na hi swona ni mali vulaka swona ngo loko ni Yabo. nyika example leya yo you must make sure ku in the next three years you are not eating you are you are paying building leswi la ku ta huma mali kwalano ya stage ku ta huma mali ya this na mali leyi mi nga ta yi endla through sales it might not even be the profit swi nga endla nga ku huma nga huma nga profit kumanyana ku ri timhaka to hi ya hakela supplier sweswi hi mali leyi nga huma ya ticket sales ene lexi nga xi cheka gaza ni va va va va kona vanhu lava va va nga ready ku hakela mm. ku ri mi hosta swi swona futhi swi easy ngopfu ka gaza mi ku na vanhu ma va approach ku no wa tinhla ta wena ta hosta xa so mm. kwalano ni ta tana vo mani mani mani mani mi ri five mi va mi twananini kwalaho maybe first time ku a ah, i free mm. next time mi ngetela un'wanyana maybe loyi a nga ri ku phati ya n'wina mm. mi nga hakerisa mali

ma vona va ma ku beni nyana that's why sweswiwani kuma ya soweto loko la ti ti hisa kwa mirimi ya kwi hi ya palms okay yaka sipo kamba sipo hi la- like hi le makhoyi mitlombo tinyana like manje sis why cause i platform leyi ma nga yi creata hi ndlela liya Yeah. like m- ma create ndlela yo karhi ma twisisa nyana Yeah, so- so imagine n'wina sweswiwani brur pe n'wi ma tiva yaka kwako a nona ku nga mi tivi face straight navo j john mi go okay you know what hi ya ka ximama hi fika hi kombela platform guys hi kombe ku hi hoza xilo xin'wana maybe two weeks a n'hwetini i mean two days a n'hwetini hi ta n'hweti leyi i mean hi ta siku leri tlula vhiki ta leriwani i mhanga swi lava ku vo je john je john swi tika ngopfu hi ku dyi vona vona swi a dyi vona swi swin'wana eh, not hi ku dyo tonga but di reserved ku fana na mina swi tika ngopfu ni vo gigini Yeah, you saw. ka mpengulo ya tinguvu mavona se ivi mi swi endla ndlela leyo there is no way ano titlhoma tisiva there is no way ya ku vanhu vengeti va lava ku vona There's dama no way. there is no way ya ku vanhu vangeti then And na as soon wena as you are they- building a name j john loko va swi tsundzuka zi hi nga va na this conversation i kha hi ya pitori amuvheni i sathane a ndla ku dinga yingiseni
zi hi nga va na this the same conversation ni ku the only way ku defeater vanhu lava mi ngo i ti-gatekeepers Yeah. to start your own platform and to start your own platform it means for the first three four five gigs you guys will not be making money you must be ready for that ku Yeah. hi nge ndli mali and hambi ko ta munhu a fika ku ni ta ku nyika 50000 huma A ni swi kwalano lavi. taleni foko a ni swi lavi

loko se mi hlanganini n'wana ndlala a fika a khoneli wa khoneni a fika a byela ku ta ku nyika mali a vheta a tsutsuma a dya hansi se mi nga ha kumani kahle na hi marito na n'humi valala na ku biha ka gaza swi tenge ku valala na ku biha mm. hi leswi fambaka mahlweni that's why mi swi twana sweswi ku na mavele ma swi twisa nyana timhaka to mm. timhaka to valala na ku biha so i think ya man hey hi nga tlhokovetsela mhaka leyi yi leyi ngopfu yi leyi blind eh mi nga lava ku siya swin'wanyana leswi mi lava mi swi nga le mbilwini ya n'wina ka sesi lava ya mi nga te oh, mi ni nga mi ni nga mi hotspot ni nga mi tlhoma ka swa mapele bodi ka swa mapele njhani n'wamhani wa mapelapele

hi ta tiyimela ti remix leti a mi ta a mi ta tlhoma tinjhovo mi ya cina chongola ngopfu um ni te ti-remix futhi emata ku kula ku vava ku tolovela
instrumentals ni swe se hi tiva xilungu instrumental letiya hi ta tiyimela ta xigaza friday um loko va lava mi buka va mi kuma kwihi I mm, uh, ku ta postiwa post ka facebook ya mina okay yeah alright leyi nga ta Eh, yena facebook details hinkwato. page ya n'wiri vicat a ku olovi two oh kasi laha mi ri vcat a ku olovi i vito ra n'wina a ku lo- a ku olovi e-e ku na xiphatana xin'wana xi yimbeleriwa ka tinsimu hinkwato ta j john um mani ku matani ku yini mo ni nga swi vuri nga hlekisa hi vanhu. apolovi apolori Oh, ya, ni twa vanhu vo tala va- va mani ku vula apolori ya ntwa vanhu vo tala va- ivicat apolori mi nga ri ba- mi nga yi banyana phati liya
It- wena wena wena kolova kona ne ri okay wena wena a ku oloviwa Wa kona kona. se mina ni ku wena wena apolori wa kona ka mara yin'we miri i wa mean ri nexe ne a n'wina j john leswi swo ka swi nga swa swiritano tani swi nga swo munhu u fanele a yingisela a lava na microscope ya tindlela swi la ngopfu nkarhi un'wana ta twa xisuti xa magwinya u nga swi twisisi ku se swisuti swa magwinya swi rira xisuti xa magwinya ya ku na nghoma yin'wanyana na ngoma yin'wana ya xisuti xa magwinya
ku na rap nyana ni eish na ri ntsanda heyi Rirema xa e va tsala va tsala mara va blind rirema xa i ku va blind phela minghozi eh hayi mi mi ma vo mi mi ni honest ku dlaya mani hi ma ni tshama ni tsala nchumu leswi ni nga swi tsala swa ha lo pfaleriwa tsala jay john hinkwaswo ne a hi blind ku tsala yi ta ku tsala leswi tisa magwinya nga a swi hlamarisi na vo tala va pasi exikolweni kha kopeka van'wana
la ku ni pase hi ku kopela
a ni munhu loko a ri best friend wa ku gaya na phepha very true i munghana wa kahle sala swi sweswo i munghana wa kahle mi yi voni ya gabaza na suku ni lo vona post eh, post yin'wanyana a ri ka drive through ku na rito ritshwa mi nga ri tirhisi na rona ku ku na rito ritshwa loko mi ri ku tikeliweni ni muku a sweswiwa hi misuku swi ri mi le ku tikeliweni loko mi ku ri mi hamani mi ku ha ah, no va suku na silver a ni na swona oh, a ku ri vanghana va ten years ne ho hi nga ka yele ka vumenemene ngopfu va ten years i va bifana va boxelana swihundzi oh. se swi nga endleka phela siku rin'wanyana mi kuma ku miso maku mi khoma njhani sweswi mm. ku ta tin'wana ndiku na tiga fifty thousand eh, i yini xi nga wisaka jay john swi nga endleki mi nga xi tivi kumbe byi ah. dyondzisa matlimba nhwanyani kani mi nga vula dadeni liya yi chayile se mi famba va careful va nga mi bayizisi khomana ku ya mahlwenikhomana mi ya mahlweni um mm. eh, hi swona khesi ngopfu evicat ku mi tiva no mi vona xikandzeni na ku manyuma that's why mi tshame ngo tikhompyuta so hi khesi ngopfu mi ti namuntlha mi tlhe mi xivindza mi ta mi ta tshama laha mm, swa swa tikhamera swi twanana n'wina kahle swo sweswo a mara ku khensa mina ku va mi nyike platform yo fana leyi alright ya yi cool a ku na kinga khensi ngopfu hi loko hi pfala hi sweswo nere